Уӕ бон хорз уӕд хорз адӕм! Радзурдзыстӕм уын ӕвдадзы хос тыххӕй. Тынг бирӕ Ныхӕстӕ фӕцӕуы, цы у ӕвдадзы хос, Нарты кадджыты дӕр фыст ис. Ам ӕнӕуый дӕр ӕй ахуыргӕндты хсӕн дӕр, фӕлӕ йын мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, бӕлвырды дзуапп нырма ничи радта. Ермӕнӕ ам дзуарлӕггадгӕнджытимӕ иумӕ ныхас кодтам, ӕуый тыххӕй бирӕ, чи цы зоны, куыд зоны, уыдӕттӕ иууылдӕр куырыхон лӕгтимӕ дӕр бирӕ фӕдзырдтам. Ӕмӕ йын ис йӕ мидис уыздадзы хосӕн афтӕ, ома ӕвдаздзыд хосагы, фӕлӕ цавӕр хос уыди, уый, уый мӕнӕ аптекӕйы кӕй уӕй кӕнынц, ахӕм хос кӕй нӕ уыди, уый бӕлвырд у. Ӕвдаздзыд хос. Ӕвдаздзыд хосагы уый хуыдтой иппӕты фыццаг цы кувӕггаг. Кувӕггаг ӕвӕрдтой, стӕй ныр дӕр ӕвӕрынц, ола бирӕ кувӕндӕтты афӕдзӕй-афӕдзмӕ. Мӕ уоцы афӕдзӕй-афӕдзмӕ цы кувӕндӕтт ӕвӕрынц уос кувӕггӕгтӕ, уыдонӕй цасдӕр хӕйттӕ иумӕ-иумӕ баиу кӕнынц. Ӕмӕ авд азы дӕргъы иуӕй иннӕмӕ иудзагӕй иннӕмӕ дӕтгӕ-дӕтгӕ, афтӕ адӕмӕн дӕр сдӕтгӕ, афтӕмӕй мӕ авд азы куы сӕххӕстӕй, уӕд уой ӕвдадзы хосагӕ уой. Уый нӕ вдӕлтӕ куыд дзырдтой, уымӕ гӕсгӕ ома дзӕбӕх кодта ӕппӕт низтӕй дӕр. Цыдӕриддӕр адӕймагмӕ низ кастис йӕ уый ӕвдадзы хосагӕ, афтӕ. Йӕ тыхчи у уый йын лӕвӕрдтой канд бӕгӕныйы нӕ, фӕлӕ нӕ тынг раг фыдӕлтӕ чи сты, уыдонмӕ арӕзтой мӕнӕ нарт кадджыты куыд ис, афтӕ къухдарӕны сӕртыл бирӕ алыгъуызон дзаумӕтты мидисы мидӕг июнйау тых бафтыдтой мӕ адӕймагыл тых кодта йӕ низтӕ чи сты уыдон сырдта зӕгӕр ахӕм мидис ни ӕвдадзы хосӕн ӕмӕ ӕвдадзыд хос фӕлӕ куыд аразгӕ уыдис йӕ аразыны хабар уый мӕнӕ рон куыд ферох кодтам афтӕ уый дӕр рохгонд ӕрцыдис Ӕртӕккӕ аразын мах куы райдайӕм, уӕд дӕй нӕ сараздзыстӕм, цӕй тыххӕй? Уыдонӕй йӕ райдайын чи у, кӕд ӕй райдайын хъӕуы аразын, уый арвы фӕзындтытӕм гӕсгӕ арвы стъалытӕ, мӕй хур сӕрмагонд бынӕтты куы лӕууой, йӕ уӕд йӕ уыцы азы, йӕ уыцы рӕстӕгыл хъуамӕ ӕвӕрд ӕрцӕуа, мӕ йӕ уырдыгӕй авд азы банымайын, мӕ йӕ уырдыгӕй уырдӕм хъуамӕ иуӕй иннӕмӕ вӕргӕ-вӕргӕ цӕуа ӕмӕ дзы уӕдуадис ӕвдадзы хосӕг афтӕ. Ӕндӕрӕй йӕ рӕстӕгӕй куы нӕ райдайай, уӕддӕр нӕ уайы афтӕ. Фӕлӕ уӕддӕр ма нӕ фыдӕлтӕй цы баззад, иуимӕ афӕдзӕй-афӕдзмӕ сӕвӕрынц кувӕггаг кувӕндоны, ӕмӕ йӕ уыцы ран цы тыхрӕмбырд кӕны, йӕ уымӕй адӕмӕн раттынц ӕмӕ йӕ ронмӕ фӕзӕгъынц, Ӕвдадзы хос дын фӕуӕдджагады куы фӕкувынц, уӕддӕр кӕмӕн сагъуыдын кӕнынц, уымӕн дӕр, стӕй сывӕллӕттӕ рынчын чи у, уыдӕтты йеддӕ бакувынц сын ӕмӕ уымӕй. Афтӕ, фӕлӕ ӕвдадзы хосӕн ой уыдис, йӕ мидис ӕмӕ афтӕ кодтой, афтӕ арӕзт цыдис. Уӕларвон тыхтӕ чи сты, уыдон иууылдӕр дӕр иу бынатмӕ-иу рымбырд кодтой мӕ уыцы тыхтӕ чи сты, авддол арвы тыхтӕ зӕг афтӕ хуыдтой. Мӕ авддол арвы тыхтӕ иу бынатмӕ-иу куы рымбырд кодтой, иу иу кӕмбӕлы уыцы мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, нуазӕны хуылфмӕ зӕггӕ уый, Гье уӕд афтӕмӕй дзуад ивдадзы хос ӕмӕ дзӕбӕх кодта ӕппӕтӕй, мӕнӕ куыд загътам, афтӕ ӕппӕт низтӕй дӕр. адӕймагмӕ рагфыдӕлтӕ чи сты, уымӕй пайда кодтой сӕ уӕларвон зондзинӕдтӕм гӕсгӕ бахатыр кӕнын.